Previously on Rwendo the Journey. Zita ndinonzi Obert Mangani kana kuti Father 10 years Mhondo vanonditi baba vemarudzi. Eh ndinoridza magitare ndinoridza ndiri kunjanza Express inotungamirwa na Mark Ngwazi. Ndakaita zvekuprofitwa eh 1999 ndanga ndiri grade 4. Ndakashedzwa pa church. Ndisati ndatosvika apo ndabva ndatodzi mfana wangu amhanye kuno kuchi muprofita anga ari papo. ndobva anditi iwe mfana iwe ndaona waita chipo chekuridza magitare but panguva iyoyo manje kumaraini kwedu isusu ndokwangu nana paradzai mesi ndovanga vachipisa ka panguva iyoyo apo titovapana vadiki vaita se vachitopisa
E, makadii mhuri yezimbabwe e, zita rangu ndinonzi titus majaha shumba ndinobva kushavanhu kudhibhiya ndokwandakaberekerwa kumondongori kuvirginia kuvillaji seven e, mukomana anonzi titus majaha shumba munoona mukomana ari kuita zvekuimba ndiri kutanga kupinda mune zvemimhanzi Kudzidza kuda kuita zvemumhanzi ndo zvandingati zvandiri kunyanya kuda kupinda mazviri zvakanyanya. E, inini ndinoridza sungura ndo musambo wandinofarira sungura yakasangana nerumba. Ndiyo music yandinoimba nekuti ndiyo yandakangokura ndichifarira ndichiwa yairidzwa nevamwe. E, ndingati mukomana wamunoona uyu anonzi Titus Majaya Shumba Mukomana apinda mune zvemumhanzi ari kuda kuimba zvemumhanzi. Ndingati ndinoimba musambo wesungura nerumba zvakasangana, asi kwazvakatangira chaiko ndiri munhu yakakura ndiri nherera ndichifarira zvekuimba kumachechi ndisingazivi kuti ndichaitawo basa rekuimba e, ndichifudza mombe ndichifamba ndokubva ndazosvika 2006 2006 ndobva ndakwira ndikaenda kusouth africa ndobva ndanotsvaga basa saka pandakanotsvaga basa ndichigara ndiriko kusouth africa ikoko e, ndaingofunga zvangu zvekuimba ndaifarira zvekuimba kuchechi ndisingazivi kuti ndichazove munhu waacharekodha ndopakabva paitwa show yababa shero kudowntown kusouth africa ndopatakaronga nezegroup tikati handei tinookera chii show yemudhara uko mudhara ndisati ndambomuona since zvandakaberekwa ndiri munhu aifarira music yamacheso zvakanyanya e, kuburikidza neunherero wandakange ndakakura ine zvayaindidzidzisa nekundidzora nekundionesa tasvika kudown town takasvika tikapinda tikabhadhara tikapinda zvakanaka tikabhadhara kuvip tikanogara magitara akatanga kurohwa baba shero vachizouya a ah, basa rikabatwa zvikanakidza kwazvo tagara gara ndopakazonzi a ah, one by one a ah, tikati pa one by one apo ndopava ndakazama kujambira mustage vakavhara vamwe svikira ndahowanao mukana wekujambira stage a ah, ndajambira mustage ndakatamba ndikafarigwa ndikabva ndapiwa kepesi najonas kasamba noimba nababa shero a zvaida kudaro ndakaratidza kuti pavaimbi pavanhu vakatamba ipapo ndakaita number one ndokubva band rapedza kuseni ndokubva radzokera kuzimbabwe si ndokusara kusouth africa ndokuzogara 2012 ndopandakadzoka kusouth africa muna december 2013 ndasvika ndikagara kuhope pfungwa yangu yandakauya nayo yaive yekutsvaga basa kumagitari ah ndagara ndabvunza panapa baba shero vanogara kupi ndaraigwa kuwater falls ah ndabva ndazama kuendako changa chiri china ndasvika paya ah ndakawana vasipo asi ndakawana vasipo handina kubva ndakavaiti rega ndingozvigarira panze ah nda ndichakagara ngari makuseni kuma 11 ndandisina mari nekuti ndandabva kuround about netsoka kusvikira kuwaterfalls ndikati arega ah, ndingozorora ah ndopavakazosvika paya Eh, ndofunga vava nesong yavo yanga ichiita tafadzwa nyarara ah, pavakasvika ndikabva ndavamhorosa asi baba chero havana vakadavira zvakanaka vakabva vatopinda chi ah, ndikabva ndatosumuka ndikaenda so ndandinodiki ndichadii kuziva ndiri giri pa ndo pandakazoinda kuchikwata che chaliroy kamusena ndofunga chaaiyimba na system ndikasvika kuna leroy kamusena ndikatsvaga basa rekutamba ah ndikapinzwa basa paya asi zvairema sevana vadiki dzaive shungu ndichifunga kuti ah, zvekuimba izvi saka kwakazoita show yake kubeatrice ndopatakaenda ndopatakanosangana namukoma zakazaka asi mukoma zakazaka vaya ndopandakatamba mustage ah show takabata usiku mukoma zakazaka vakabva vanditi no unoona mfana wangu une chipo ende kutamba unogona asi dai wanga watsvaga bhendi kana dai watsvaga vanhu vangakubatsire kuti upinde mubhendi vakatonditi ah dai bhendi rangu raa rakabhalansa ndaitokupinza basa rekutamba nekuti ibasa unodii unogona ah zvaka zvandipa shungu ah zvadaro manje e, zvainetsa kuti tiwane mari kuya kwakamusena nhamo ichirova chirova ndopandakazobva ndikaenda kugokwe kwandakambogara ndikabva kuharare ndikadzokera a ah, ndikagara gara ndiine shungu dzekurekota ndobva ndanyora masong angu mubhiro ndikabva ndarasa bhegi riya riya nekuti ndiri munhu anga asingagoni kunyora mahandwriting anga asingabudi zvakanaka a ah, ndagara ndazoenda kubulawayo and ndatoroora ndatove nemhuri ndave kubulawayo ndo pandakasangana nemwe mukoma wangu wakanditi ah ini ndinomborekodha kwandinorekodha kwadenmark izvo mukoma uya ainyepa ndikabva ndati ah handei tinodii tinorekodha saka taiita zvekunamata tichifamba tichidii tikabva tawana mari yatakawana yaiita 30 dollars tikati handei tinobhadhara tidii tirekodhe mukoma wangu ndobva vanzvenga saka paya tairekodha kuti tiimbe yanga yave 2021 2021 koma vaya vanzvenga tadya zvemari dziya tadzokera musango tatsvaga tsvagawo zvimari tawana ndazvifonera denmark denmark ndinoda kurekodha uda kurekodha musambo upi ndikati haa musambo wa ndoda kurekodha ndewepolitics i think papa topinda president eh, vamunangagwa ndikabva ah, ndaenda kwadenmark akanondigamuchira ndikarekodha song yangu yainzi davirai davirai Ah, Denmark akabva nditi ah chama rune chipo chekuimba. Eh, imborekoda album rako ngoma dzako. Ah, ndo pandakazoita shungu paya. Ndikatsvaka tsvaka tumari nda ndogara kuMkulumani 12 kuya. Ndiri kuMkulumani 12 ndaishaya mari ndiine mudzimai. tai ndaiti ndikawana dollar ndichienda kwadenmark nekuti ndaidzidzisiwa kuti kurekodha apo apo ndisingaziviwo kuti pamaikonomira sei kuti apa uri kuimba discord denmark achindigadzirisa svikira song yangu yabuda davirai kestunda but ndawana futi tumari tata kunetsana nemudzimai because ndai ndikawana mari ndavangofunga zvekunorekodha pamba pasina chikafu ndosiya dhora ndotora mari yese ndonorekodha ndopandakazorekodha song yangu inonzi direction ah denmark akati masong ako aya anoii anoita akabva anditi uri kuda kuimba musambo upi chero ndikati aiwa ndinoda kuimba musambo wesungura asi apa ndangofarira kungoimba hangu song idzi dzepolitics ndichida kuona kuti zvinoita here ah, akabva tirekodha riri album ndobva ndarirekodha eh, tagaragara 2022 ndopa ndakadzokera mustudio muya ndopa ndakasvika ndikarekodha eh, music album rangu randiinaro rinonzi Gweta revarombo e, rine dzimwe nziyo dziripo dzinonakidza kwazvo, dzimwe dzinorwadza kwazvo. Imwe yandakazoimba inonzi Shumba Marwadzisa, mfana wangu kuburikidza baiwa nebanga kuzvishavana, neimwe iyoyo ine gweta revarombo inoti mari hasi mwari. E, ndikarekodha song yangu, album rangu rine masong 7 e, rinoti yekutanga iri pafirst track ndigweta revarombo Mwari haasi mari. Yechipiri inonzi mudiwa wangu Melisa. E, yechitatu inonzi ingoma yedhelele. E, yechina inonzi mamama akagona kubereka mwana uno jairi ino ndaizviimbira ndichirumbidza vabereki. Yechishanu inonzi baba gari mudiwa wangu sadaro mudzimai achitsiura murume wako. Yechisix ndo inonzi shumba marwadzisa. Yechiseven yacho Ndakambofunga kuiita collab ndaitsvaga baba Harare asi ndakavashaya unongoziva semukana kana usiri munhu ndakavatsvaga kuti ndinoda kuita collab navo ndikabva ndavashaya ndabva ndanoimba song yangu track 7 inonzi isu takatokunda saka pare zvinhu ndopatirimire e, eh, ndine chikwata changu chinoidba express eh, bhendi randiri kutungamirirawo tiri kupota tichipractiza apo nepapo kuti mwari kana vakatiitira nzira tikwanise kuita mashows e, ndingati munhu anondiita kuti ndinyanye kufarira musambo wemusic Uyu ndibaba Shero Alec Macheso nekuda kwekuti ndakaita grade 6 but nziyo dzavaiimba kumashure uko dzaindidzoredzera ende vanondiziva nyangwe kumusha uko waiwana ndakatobata chitanda changu ndichitoterera vana shedhiya ndichitoimba asi ndinoti vaimbi vese zvavo vari kuimba special music ndinowanzo kuvaterera e, eh, kuti zvinoenda nekupi asi Eh, hai baba Shero ndinoti mumuhana mangu vanogara ndichinyatsonzwa kuti zvavari kuimba izvi zviri kuvaka hunhu hwangu ndisingatarisiri hangu kuvanhu ndichizotarisawo nenhoroondo yeupenyu hwangu ndine ndichiona kuti zvinondiitira munhu wandinotomboshuva kana kutombosangana naye ndimboita nyaya naye nyaya tichidzidzawo zvakawanda asi semunhu mukuru pamwe unozomushayirawo mukana kuti nebasa ravanenge vainaro asi Basa ravakabata rinondikomborera zvikuru sei, ndoo riri kuda kuti ndipinde musungura yemunyuziki iri. Nevamwewo vaimbi vari kuimba sungura vana Mark Ngwazi, e, eh, malegends vana Nicholas Zakaria, vana Sulumani Chimbetu. Ndinovafarira Steric Dendera, music yavo inotaura kuti tine upenyu zviri kuratidza kuti music iri kufamba tine vanhu vakawanda vari kuimba sungura ndinongoti muimbi wose zvangu ari kuimba sungura ndinotoshuva kutosangana naye nekuti ndiri kuda kutodzidza kuti kandi zvinofamba sei zvinosara pakuita kuti ndigonewo kuronga kuzorongawo stage kana ndaakuitawo mashows e, ndisimudzirwewo nevamwe vaimbi nekuti shona inoti nzira urayiramwa unourayirwa nevakamboifamba saka ndo pane shungu dzangu ipapo ya ndingati albhamu redu ratinaro gweta revarombo iri takamboenda naro kuredhiyo tikanondisembula vanhu vakaratidza kuti vari kutitambira kwazvo saka izvozvi pari zvinhu patave e, tiri kurilonja kuzbc musi wa 7 april e, asi patakamboriridza tikamboriisawo kusocial media ah, rakaratidza kuti raifamba kwazvo tichitaura nezvesongo iyo ishumba marwadzisa vanhu vakawanda vakatanga kufona nziyo inowanikwa papo tichiti hayo tiri kugadzirira kuti munge muchiiwana asi takaiisa yedu kuyoutube wangu ndonyora ukati titus majaya shumba ehobva wanyora pasi kuti shumba marwadzisa inobva yabuda woterera song yako ipo paya asi tiri kuenda nayo kuzbc vanenge vakasununguka musi wa 7 april 2023 gore rino tinenge tiripo pahuru yadzo pambari e, uri musi wechishanu ndo patinenge tichisunungura albhamu redu rese vanhu vachinzwa au takunanzwa zvinoshata nezvinotapira zviri imomo mualbhamu redu so far tiri ku harisati rave nemarketing nekuti tichiri kutsvaga kuti tiripushiwe tiwane mari dzawo dzekubva kuvanhu e, mukukura kwandakaita ndiri nherera chinhu chainyanya ndorwadza ndechekuti baba vangu e, vakashaika vachitemwa nemukoma wavo nematemo tiri vadiki asi zvakaramba kubva mupfungwa e, ndikabva ndakura upenyu huya hwekuti ndandokura ndichifudziswa mombe ndisingaendi kuchikoro e, ndingati nini kuzotanga kunzi ndave munhu ndakupfeka hembe nyuwani its 2011 kwese uku ndiri kusouth africa ndaingopiwa mbatya nevanhu nekuti chero basa chaiko ndaitorishayiwa chekudya chaiko ndaitokumbira asi ndaive munhu uye ane lake kuti ndikaenda chero ndikakumbira sadza pamunhu vanhu vayai zvinhu zvisisako ndigamuchidza saka ndo zvinhu zvakanyanya kundirwadza stereki kuti unirira wangu hwaisiririsa asi kuchechi ndaiende asi kuti ndione kwazvaibva ndaitonetsekana kuti ndichazovewo munhu ane mhuri ndichichivawo vamwe vaine mhuri dzavo vachivaka misha yavo ndichiti kutiwo ndichazoita mhuri zvaindinetsa kuti ndiani achazenge andibatsira kuti ndivake musha asi pane nzira dzamacheso dzandaizoterera dzevana magariro e, vana mai vaRuby zvichitaridza kuti waiti ukaiterera ichitaura kuti havazi vose vana mai vanorera vana vasiri vavo zvaibva zvandibvura pfungwa kuti ah hazvifaniri kunyanya kundirwadza uku hava vaimbi vachizvimba kudai kureva kuti vane pavakambosangana nazvo Alright, ndikati eh, album redu raka vakabata basa eh, pamasongs edu aya panoti eh, song yenyu gweta revarombo akaita malead vocal ndini ekuimba mabacking ese ipapo ndini kozoti magitari ese zvawo akaridzwa nadenmark e, kumixa ndiye futi akamixa nokumaster kozoti mamwe ese masongo aya ndii ndaivepo pamalead vocal ipapo pakuimba denmark achiita mabacking vocal naadmark e, pane song inonzi ngoma yedelele pana maikoro mujapan ndiye akanga akatibatira lead akatibatira zvesubriddim ipapo mama makagona eh, ndiye zve akatibatira lead iroriya akatibatira zvesubriddim iyo shumba marwadzisa tingati mabasa aproducer ndivo vakaridza zvavo zvese eh, magitare yamuri kunzwa yese iyoyo neiyi inonzi takatokunda saka akazoridza madrums anonzi legs ariko kubulawayo album redu takarirekodhera kubulawayo kudenmark studios pana 8 aven najaison moyo ndo patakarekodhera album redu horit eh, ialbum yetuleiza lonchwa ezbc embare studio

Hashtag Titus Majaha Shumba wakutotanga kuwana music yako eh ipapo saka vanoda kuti bata kuti vatibatsire kuti music yedu itengeswe vanoda kuti batsira kuti tiwanewo vamwe vaimbi eh tikwanise kuita ma collab nekuti tiri kutarisira kuti gore rino chero music yedu tikailonja ku ZBC tichatsvaga vaimbi vane moyo munyoro vakasununguka totsvaga kwekuloncha iri live band saka vanokwanisa kuti batsirawo nemiono nepfuma nekuti sanganisawo nevaimbi vane moyo munyoro nekuti tinoziva kuti varipo vaimbi vanoda kusimudzira vachangotanga vanotibata panhamba idzodzo tobva takwanisa kuti tasangana navo vatibatsire E, ndingati kumafans angu ndinotenda zvikuru sei patakamboitisa music yedu kuradio. Vakafona, vari kuramba vachifona, vari kutitsigira, ndiri kutenda, ndiri kuti dai Mwari akuitirai zvakanaka. Maramba muine rudo irworwo chero kune vamwe vaimbi moramba muchiita kudaro zvinoratidza kuti maproject edu ate tichiita anosumukira nekuti munotifonera muchitiyeuchidza kuti basa ngariende mberi ndinoda kukutendai ende ndinoda kudada nemi kuti aiwa tinokudai e, tine rudo nemi tinokufungai nguva dzese ende tiri kuziva kuti ndimi bridge redu musatisiye rambai muinesu muchititsvaga e, zvichitiremera tiinemi mwari ngaakuitirei nyasha mativi mane nyika yese kwamuri Haa ah, tinotenda zvikuru vachaona vhidhiyo yedu parwendo ende tiri kutenda kuti mwari atiitira zvakanaka tasanganawo nerwendo play nhasi tinoti vachanga vasubscribe parwendo play kulaika macomments e, eh, nekusheyawo kune vamwe tinotenda vachasubscribe ipapo mwari akuitirei zvakanaka ende tafara nevakuru verwendo vatibatira basa rine udzamu rine unyanzvi rinodadisa kudai tinoti dai mwari aramba achivawedzera pakomborero e, basa ravo raenderera mberi tinokutendai vese vatsigiri verwendo play